Yo nɔviwo me do gbe na ame sia ame ne ele mɔ dzi fufu le adzagba na subscribe ne subscribe wɔ la ke ma na ma video kple ame nɔvi akpa ma le veve ɖe me nɔ gblɔ da egbe nu sue ɖe ame be makɔ da ɖe mɔ dzi makɔ fia nɔ ame kura me vewɛ meƒo nu tso pai ho va yi aha vɔ ewa na ma be amewo ma se eme he bank va ɖe amewo me se eme ale bank dzɔ Mía tɔgbuiwo ɖe, ɖewo blu wo nu vivivi hafi wokɔ woƒe gakɔ va le banki me dem. Amewo ga lé, ame aɖewo ga le fifi le akpa tsɛ le ga wla le to me. Ŋ. Anyway, menyo be nàkɔ wò gakɔ de banki ya o. Magblɔ nyateƒe na wòe. Ne èkɔ de banki la, ekema na investi de teƒe ɖe mɔ akpe ɖe eŋu at least nanɔ kɔba kpɔ le eŋu. Ok. Nu ka medi be maƒo nu tso eŋu egbe? Enu yi medi be magblɔ egbee nye be mewɔ video ɖe Kɔ na tɔ nyewo le nyewo channel ɖe me. Aha, nyewo English channel dzi. Ale be eh, me wɔna translation na Asia tɔwɔe tse. Ekpɔe ɖa ɖe. Vɔ nye ma tɔwa wɔ kɔ ada si le mia ŋu da ɖe o. Aƒe tɔwo dze be ma ma ma kɔ kake kɔ va. Aha. Ta ya ma me ma kɔ da ɖe mia ƒe ŋku me. Ole exchange. No yɔ na ɖe be exchange la be bank. No yɔ na ɖe be eh, cryptocurrency eh, enye ga vɔ mate ŋu alé o mate ŋu akpɔe mate ŋu akpɔ nɔmba kple ŋku vɔ mate ŋu alé kple asi o vɔ wokɔ le eŋuwo ƒle wokɔ le xɔwo ƒle wokɔ le business wo wɔm ekpɔ ɖa ɖe eya me ema kɔ da ɖe ŋkume fifla nu gbãtɔ ele be unos exchange ye enye bank abe ghana commercial bank adb ekpɔ ɖa ɖe ale be edi bi ɖe edi be amewo nova nova register ɖe yewo te ta nu yewo dzɔ nu yewo wɔ nye be etsɔ eh, ega ɖe kɔ da ɖe be ame yewo ava register ɖe ega yeye na wɔe ma ekpɔe ɖa ɖe ame yewo ava register ɖe ega yeye na wo ɖe eya nye ya ta wole yɔ nane be airdrop efia be wokɔ ega ɖe kɔ le ame yiwo registration vɔ ɖe woatsɔ ga ɖe kɔ na woe kple susu be wòana amewo nava sign ɖe yewo te alo nova join yewoƒe bank account yewoƒe eh, business ekpe ɖa ɖe ne join vɔ nu yi nègawɔ kple ega yi wona wɔ wò ŋutɔ tɔe. Ne ega le teƒea wò ŋutɔ tɔe. No me ne ega trɔ dzo wò ŋutɔ tɔe. Ta promotional way. Kpɔ ɖe mɔ yi dzi wokɔ le toto be yewo me ame ɖewo va sign ɖi. Eya nye ma gblɔ me le na wɔ. Unos ƒe ga ɖe. Eya nye ma le kpɔkpɔ le mɔ dzi. Unos ƒe ga eya nye ma le kpɔkpɔ le mɔ dzi. Ega me ega gã ye o. Vɔ ne te ŋu wɔe ya woɖe ɖo wò account me ɖa kpe ɖe eŋu me. Sigbe ke nye Pi, Pi mekpɔ womekpɔ launch wo launch yi vɔ womekpɔ list ɖe exchange ɖeke dzi o. Fifi la Pi ya ɖeka ɖe thirty six dollars in fact Pi ele thirty dollars over four years enye ya eƒe woame ene enye ya Pi mekpɔ yi to o. Eƒe dowo me ɖe Pi ɖeka. eh abe bitcoin ɖeka pi ɖeka ɖe ele abe tse ele abe 340 dollars 340 dollars fifi la eva tsi 30 eh, dollars eya nye minimum ne meyi to kpɔ over four years enye ya nɔviwo eh, eh wɔbe technology technology Amewo le yunivɛsiti yi le gbɔgbɔ. Ame yiwo pɛtɛ le yunivɛsiti yi le gbɔgbɔ ɖe. Enu wova le sɔsrɔ̃ wa bia wo se. Kripto currency azɔ aƒo le gbɔ wòle wòle dzɔdzɔ ɖe amea dome le fi ma. Ame yiwo tsi ŋku le eme le egbea abe ale forex trading do fifi le amewo le forex trading wɔm. Mi ame aɖewo mekpɔ ge ɖe eme ya o. Ɖeko mi le ŋkɔ se azɔ aƒe midi be miasrɔ̃ nu tso kripto currency ɖe mi le eme. Eya ƒe nya gblɔm mele na wò fifia. Unos, makɔ wo link kɔ da ɖe video te. Hmm? Wo ŋutɔ nava sign woƒe bank woƒe bank account na ʋui. Woƒe telegram yi do woƒe telegram ne telegram le asi wo dzagba na ʋui. Telegram ele free. Maxe fe ɖe ta wo. Ekpe da ɖe. Maxe fe ɖe ta wo. Ekema na dzikɔba vivi wɔwɔ. Ame ɖewo wɔ bit ame yiwo ƒle bitcoin eƒe yiwo me va yi ɖe wotu wozu gatɔwɔe lɔ. Agbe si gbe wòle ma ne change va ɖe dzi agba ekpɔ eŋuya ne ekpɔ ŋuya eŋuya tɔgbia akpɔ wo ŋutɔ wòadi be wòaku. Ahan ta agbe ma ema mele exercise ɖe wɔ le nye kɔtɛs me. Hm meyɛ ɖe nye park.

Uno sia me kɔ le ofia mava de wo gɔme vivivi ɖeko medi be na register wo ŋutɔ nate ŋu anyi ɖe youtube wate ŋu anyi ɖe instagram nadi nu yiwo nakpɔ yi wole veve ne nawe nasrɔ kple susu be wòakpe ɖe ŋue aha who knows egae ɣletia ƒe nuwuwu woawo ŋutɔ be yewoana Point yiwo mi xɔ, ega yiwo yiwo dzɔ na mi xɔ furi ɖe, yiwo akpe ɖe miawo kple susu be nuka wòazu ga ɖe kotoku me na mi. Game mekpɔ yiwo mekpɔ list yi haɖe o ta dze gbagba ne nawɔ ŋudɔ be wò tse nakpɔ kɔva vi ɖe. Ekpe ɖa ɖe. aha eya woyɔ be tukan tukan nuka tukan ɛɛ trafik lait wo ŋutɔ woate ŋu azi asi ɖe edzi azi asi ɖe edzi astɔpi United Arab Emirates kpɔ yɔ me kɔ na la kpɔnɛ wɛ efi ŋdɔ kɔe ŋdɔ ye le amewo le fi ekpɔ heme za asi dzia heme za asi dzi nu yi dzɔ nye be. trafik light tɔ ame sia ame be nye ma va ye gɔme nye ma ame susuwo le ʋu me ekpɔ da ɖe anyway me ƒo nu vi ɖe paye me be de ko anɔ wo phone me ma du ga na wɛ credit ƒeƒle le efu de na me wɛ vɔ ne paye Ŋkeke eve wòate ŋu akpɔ payi ɖeka. Ya wònye thirty four dollars. Ŋkeke eve wòate ŋu akpɔ payi ya ɖeka. Ya ne wònye be ega ma va ge ɖe kotoku me na wɔ ɖe, wòako nu. Edzi adzɔ wɔ. Meƒo nu didi nɔvi lɔlɔ wɔ. Míanɔ ka me?